Bol gideli geýin Gülnäzim diýdi. Toý diýen zat toýdur, göwnüň açylar. Oň dilinden munuň ýaly hoş sözler ýalňyşlykdan beri çykypmydylar. Şo mahala çenli Gülnäzim dälde, gowy tutulanda agyzdy adym, erbet adam birden şeýdip ýumşanda birhili ejizlär ekeni adam. Käbir adam gaýta üstüne sürýä, men weli şo zady oňarmaýadym. Erbet adam bilen hem gowy bolmagy dilegler içinde baş dilegimdi, ýer ýüzünde meni ýaşadyp ýören adamlara edýän ýagşylygymdy. Adam bir-birine kömek etmeli, adam bir-birine etmeli ynam, şol ynam, şol kömek bolmasa sende meniň bakyp ýören düýämsiň seniň. Adam diýen zatda şo zat bolmasa, goşa ýumrugymy düwerdim käte, özüm hem entek biakyl weli, bular mençe-de ýok diýerdim käte. Egirleriň görejine seredip, egirsine egir diýip aýdardym, gowulyk ugruna çala yş berse, yşyň soňy yşyk bolar öýderdim. Şu gün gelnejemiň gözlerinde-de gördüm ynha şonuň ýaly bir yşy, samsyk däldir ýalňyşyna düşünen samsyk şoldur, kim duýmasa ýalňyşyny. Emma ýalňyşlygam her hili bolýar. Olaryň üçüsi meň üçin tanyş. Olaryň elhenji, jenaýat ýalňyş, yz ýany gadagan hem mümkin ýalňyş. Meselemki, ynha tüňňüň ýalňyşy, şeýle ýalňyşlaryň iň elhenjinden, bilgeşlinden aýagyny döwenini eşiden bar onuň öz ejesinden. Aýbölegiň ýalňyşlygy haýsyndan, birinjisindenmi, ikinjisinden, jogabym nagtdyr soralsa menden. Onuň ýalňyşyny ikirjiňlenmän, tüňňüň ýalňyşyna ýoldaş ederdim, emma näme üçindir onuň günäsin ikinji topara goşýanam gördüm, üçünji topara goşýanam gördüm. Söwer ýary halkyň namysy üçin ýüregini oka berip barýarkan, şonuň gorap ýören aryny-namysyny haraplamak neneň mümkin bolýarka? Ynha, gelnejemiň ýalňy şu weli, mümkin topardandy, düzeljek zatdy. Şu gün maňa azar bermesin goýsa, şu gün ähli ýazygyndan azatdy. Ynha, şu gün gülüp bakdy gelnejem. Ynha, şu gün çytyk gaşy ýazyldy, göýäki diýersiň on barmagyma on ýüzük düzüldi, gaşy gyzyldy. Indi meniň üçin dünýä gözeldi. Hoş sözüň güýjüne haýran men haýran. Diňe men däl oňa ýylan hem haýran. Toý toýla, keýpden çyk, göwnüň açylsyn sözlerin müň gezek gaýtalap barýar. Gelnejem yzymda, menem öňünde, goltugymda ýyljak pişmeli saçak, gurt guýusyna baryp düşmeli saçak. Ýakyp gowrup barýan ot ýaly çäge üwräp barýar göýä salkyn sallançak. Gyrkynjy depeden aňryk geçemde, seleňläp göründi üçeýli guýy, seleňläp görünen üçüň içinde has seleňdi tylla gelindiň öýi. Ol öýi Ýerbentden kerpiç getirip, täzeräk salyndy Tuwuk ejeler kerpijin äberip çopan gelinler kerpijin örüpdi çopan gojalar. Öýüni başgalap gaýyn öýünden ak tamly edipdik tylla gelini biz, tylla biziň han guýly gyzymyz, tylla biziň gurt guýly gelnimiz. Ne beýle ümsümlik! Girdik işikden. Bir seretsek ne tylla bar, ne kümüş. Gaýtaryjylar bu gün ýetişmändirler, Tylla gelin ertir gaýdyp geljekmiş. Sadyp joram bilen çäýnegimizi alyp, geçdik o tarapky çolaja tama, iki joraň başy çatylan ýerde gürrüňe gutarma bolýamy näme? Uruşdan, söýgüden gürrüň edişip, içimiz döküşdik öýläne çenli, bu gije bu ýerde bolmajak bolsak, Indi ýetip geldi, gaýtmaňam çyn. Ýatyp gidiň, ýarym güne ýaryş ýok! dyzlaryna çöküp ýalbardy olar, birimiz düýäniň yzyndan gitsek, birimize ýatyp gitmegem bolar. Sen oturyber, men giderin, Gülnäzim! Gelnejem düýeleň yzyndan gitdi, gygy-rynda ýary gijäň horazy Gülnäz eý-waý diýip, özünden gitdi. O tamda eşidildi gaýçynyň sesi. Bu tamda bir kürte iýindi başymdan. Aýlap-aýlap ýaňky iýnen kürtäni inderdim men indireniň başynda. Waý ejejan, joram jana zat diýmäň, onuň söýýäni bar. Topuldy joram, emma bir dem salymyň içinde joramdan bir öýlük açyldy ara. Ilim-günüm ýetin meniň dadyma. Dadym diňlemedi üç öýlügi. Nädip olar meň dadymy diňlesin, öýleň üçüsi-de şolaryň öýi. Hemme pyrryllyga indi düşündim, ine gerek bolsa tyllanyň toýy. Indi sypdyrsaňyz işimiz gaýdar, diýip pyşyrdady nikäçi goja, gyz halky ýogsa-da öz dili bilen men göwneýän diýmez Towakgül eje. Iň gowusy bular galsyn bileje. Ýene-de başyma atyldy kürte, ýene-de aýlanyp zyňyldy kürte, ortadaky çyraň üstüne düşüp şaman ody ýaly lowlady orta. Kürteçi bir ýerden, äri bir ýerden, nikaçy bir ýerden orta topuldy, lowlap başlan şaman odunyň üsti dem salymda keçe bilen ýapyldy. Özüň gora, özüň gora Allajan! Ýene-de bir gara çyra ýakyldy. Bolşuňyz şu bolsa Alla gorarmy? böküp durdy dişi aňňalak ýigit, ha aňňalak bolsun ha-da çaňňalak, wah köpüräk bolsun şoň ýalak ýigit. Ozalam müň gezek diýdim men size, özüm saýlap, özüm öýlenjek diýip, Dişin çalgylady öýlenjek ýigit. Häzir biziň üçin ganyn döküp ýör bu oturan gyzy öýlenjek ýigit. Siz bolsa al-lowa saldyňyz muny, munam, menem, dyzy doly daşary, emma hyýrsyz atasynyň elinde şatyrdady ýaňkyýgidiň goşary. Doýduk gyrk müňümi gurt edenden soň, sen muny sypdyryr öýtmegin diri, bir gyzy gujagyňa dykylandan soň indikiň nämemiş, heleýiň myry. Diýdi-de, dulugyna bir şapbat çalyp, ogluny üstüme südürläp itdi, ýigit meň üstüme gaýtmajak bolup, bir garş beýlämden büdräp gitdi. Tigirlenip gitdi, pyşbaga çäýnek, düňderildi içi ýarmaly soky, senden erkek bormy diýmäýin diýsem, şarkyldap daşyndan ýapyldy gapy. Ýene-de topuldym işige tarap, onýança daşyndan saldylar gulpy. Menden ýaňa arkaýyn bol, Gülnäz gyz! Ýigit bir bökende alkyma geldi, Kime garaşýanyň, kimi söýýäniň maňa özüňdenem beterräk bet. Egnimiň üstünde şu kelle durka, men saňa barmagymam batyryp bilmen, öz söwer dostumyň söýgülisini alyp öýde gaýşarylyp oturyp bilmen. Ondan soň özümi men erkek diýip, bu akja syrdagy göterip bilmen. Eziz Çerkes seniň söýgüliň bolsa, geldi ýowşan ynha doganyň Gülnäz! Dostuna wepadar beýle ýigidiň aýagynyň astyna togalan bolýar. Kellesi bigelşik maňlaýlak oglan, göýä gözlerime perişdä döndi, iki alyn dişi aňňalak oglan, agzy lagly göwher kümüşlä döndi. Orta arada şaman odun ýakamda, howany aňkadan nebitiň ysy, birdenekä gül ysyna öwrülip şol ysa goşuldy ýigidiň ysy. Onda men gideýin, topuldym gapa. Rugsat bolsa barmaşyma depjekdim, bir gapyjyk dagy näme ýanymda herdikesini gulak ýaly etjekdim. Bolmanda-da el urultyş etjekdim. Durdur Gülnäz, ýigit meni saklady, üstünden towusdy dökülen çaýyň, seni hopba edip äkitmäge-de doganyň häziriň özünde taýyn. Ýöne Gülnäz entek azajyk otur, oýlanyşyp göreli başga bir taýyn. Aýbogdaşyny urup jaýlaşdy geldi. Oturýam otur, menem oturdym. Gözi gorkan adam özüňe belli, henizem azajyk howatyrlylyk. Diýdi ol, Öýüňize äkitsem seni, ýene bir gün tora salar gelnejeň, manadyňy ýene sanar gyrk gyrkdan, haladyňy ýene sanar elliden. Urşuň dawaň bolsa entek-entekler, haçan gutarjagy belli däl uýam, ondan bärde ýene birine çatsa, hemme duşjak ýigit geldi däl uýam. Ahyrsoňam ýary gijäň içinde arkamdan itilip atyldym oda çatyldym şol öýde oturan zat. Näme näme elimdäki gülleri ynçganymy duýmandyryn şo wagt. Gat oturybersek şolam bir ýoldur. Dogan okaşsaňam taýyn men taýyn, gapy ýykyşsaňam taýyn men taýyn, sen meniň doganym şu günden beýläk haýsyny saýlasaň men şoňa kaýyl. Ine gözel göwniň iki çatryk. Bir dawaly birem dawasyz ýol bar, ýöne weli dawasyzyny saýlasaň bir aýdan soň gelip özleri ýalbar. Hut özleri seni düýä mündürip, hut özleri gaýtararlar yzyňa, ine onsoň näçe ýyllap garaşsaň garaşyber uýam öz eziziňe. Häziriň özünde ezize bolsa ýazaly şeýle bir gülşükli haty. Ýazlyk geldi bile daňdana çenli gelşiksiz zat hakda gelşikli haty. Şunuň ýaly jaý ýerine düşende gelşiksiz zatlaram gelşikli gaty. Dogrudy, gapydan çykaýamda-da, ýaňky gazabyna düşjegim hakdy, ol gazapdan aman sypaýamda-da ýene bir gazaba duşjagym hakdy. Mekirleri özündenem beterräk mekirlige salyp ýeňmek boljakdy. Şol bir aýda biziň bolşumyz ýaly bolup bilmez dogan bilen doganam ýene aýdýan Gülnäz beýle doganyň tä ölýänçäň aýagyna togalar. Köpüräk dogulsun şoň ýaly oglan. Emma käbir oglan başga biriniň söýen gyzyny satyn alyp mal bile ertir ýene adam eşigini geýip ýöräp barýa seň bile bir ýol bile. Şo tetelli oglany hem gyzy hem öz ýanymdan deň görýärin nol bile. Olarda ne ýürek ne-de öýken bar, ikisi-de diňe täleýiň guly, biri ejesiniň akylly gyzy, biri ejesiniň ýakymly ogly. Akyllysy kime berseler kaýyl, ýakymlysy kime berseler kaýyl, inesi-de iki sany kör goýun, ikisi-de nirä sürseler taýyn. Beýle enäň nadanlygyna sözüm ýok, nadan ol, gyzy hem nalaç edeýin, ýöne ol gyz bolup şoň ýaly bolsa, onuň erkek bolup şeýledigine nalaç edeýin men, nalaç edeýin. Ýaňky ýaly haty ýazyp Ezize, Iki dogan bolup okadyk telim, Ýaş gom gazetinden ýasaldy bukja, Arpa hamyrynydan ýasaldy ýelim. Ertesi gün ak otagdan lowurdap Düze çykdy gyzyl kürteli gelin. Bäş hepdeläp söýünip-sarkyp eredim, Bäş hepdeläp mytdyl-mytdyl ýöredim, Bu wagşy adatyň etdirip ýören görülmedik oýunlaryna serediň. Görlenmi ýa-da görülmedikmi, meniň üçin parhy näme olaryň, haýsy oýun ezizime gowşursa, şol oýunyň sadagasy bolar. Haýsy oýun bile wagşy adaty ýeňip bilsem şol oýuna sadaga, ertesi gün ak çägäniň üstünde hemmesini gürrüň berdim sadaga. Sadap ynanmady. Sadap ynandy. O nähili ynanmady, ynandy. Joram ynansa-da, ynanmasa-da, ikisi-de onuň üçin ynamdy. Çenden aşa tolgunanda bir zada, ynanmazlyga-da, ynanmaga-da, göýä şol iş ýalan çykaýjak ýaly öz ýanyndan gorkýan bolarly adam. Meniň ykbalyma begenjindenmi, ýa-da agasyna buýsanjyndanmy, ýa-da bolan işiň geňligindenmi, ýa-da geňligine guwanjyndanmy, gelneje deregine dogan bolanyma begenjindenmi ýa gynanjyndanmy, özüniňem geljek ykbalyny ýatlap erkin goramaga ynanjyndanmy, şu duýgularyň bary birden gozganyp, ol hem ynanmady, hemem ynandy, emma ynanmak hem ynanmazlyk hem ikisi-de şol minutda ynamdy. Atadan iki dik, oýnama etdik. Biri Sadap, biri Geldi doganym, biri öňňi ýyl tomus Adygeýleriň jeňňelinden çykan Çölli doganym. Öýüň çep dulunda meniň düşegim, öýüň sag dulunda Geldiň düşegi, şu iki düşegiň aralygynda güýlüp goýduk Adat diýen eşegi. O ýerde faşistden gorasa Çölli, bu ýerde eşekden goraýa Geldi, faşistem faşist, Adatam faşist, biri täze, biri öňräkden belli. Ikisem söýginiň ganym duşmany, Ikisem gyr duşman ýar bilen ýara, Birisi ganyňy öldürip sorsa, Beýleki ganyňy dirikäň sorýar. Azajyk ukla sen, ynjal sen Gülnäz, Her doganyň seni birinden gorýar. Täzekiden gorýa uly doganym, Könekiden gorýa kiçi doganym, Könekiden gorýan kiçi doganym, Ömrümde üç gezek gören oglanym. Bir gezek Eziziň ýanyndan gelýärkäm, ýyrş-ýyrş edip geçip gidenini gördüm, soň bir gün tyllalaň tamyny salýarkak suwag üçin palçyk edenini gördüm. Öň bir gezek bolsa argyşa gidip, däne dury getiripdi Tejenden, şonda iki sany boş şuwal bile bir kültem ýüp äkidipdi ejemde. Beýle-de bir hyýrsyz betgelşik ýigit bor eken-ow diýerdim men içimde. Gelşik diýen zadyň nirededigin kyrk gün bäri indi görýän adamlar, siziň her haýsyňyz daş ýüzüňizden göräýmäge aýdylmadyk aýdymlar. Emma siz aýdylyp başlan wagtyňyz, baş perdeler boş perdeler saýlanýar, baş perdeden gyşam ýaza aýlanýar, boş perdeden ýazam gyşa aýlanýar. Eý sen bir mahalky betgelşik oglan, geç sen meniň bu betgelşik günämi şoň ýaly betgelşik oglanlar bile dolduryň eneler Bütin dünýä. Kyrkynjy gün ak gapynyň agzynda çökerdiler ak köpükli düýäni. Atdylar üstüne düýe başlygy. Çaldylar üstüne palasdan ýürek, ýüregiň içine girende Gülnäz gürsüldedi ýürek içinde ýürek. Gaýyn ata idip gitdi düýäni, Sadabyň Gülnäzi idişi ýaly, mytdyl-mytdyl ädip gitdi düýämiz şol kyrk günde meniň ädişim ýaly. Öňümize düşüp gaýtarylyp barýa, guşagy boş gynly gaýyn atamyz, söýgi diýen zady şol gyna salyp agzyny dykmaga taýyn atamyz. Sagaman bar, sagaman gel Gülnäz jan, elin bulap galdy gaýyn enemiz, şol guşagy gynlyň demine düşüp, aýagam, ýüregem maýyp enemiz. Sagaman barsaga bararys weli, sagaman gelmegä kyn düşse gerek, Bir öňe, bir yza çaýkanyp barýa içi tylla bilen Gülnäzli ýürek. Düýämizi dartyp barýan pyýada ýolup barýa burunlygyň büýlüsin şemal şowurdadyp düýe başlygy ýykladýa matalaň kyrk bäş ýelisin. Ejem bir gün gurt guýusyna äkidip bu şowurdap barýan düýe başlygy agşamara çaga ýaly düňkülläp getiripdi iki günlük aşlygy. Her bir gyrkyndysyny gözüme oýkap, gepläp bilmän ýetipdirin öýläne, dört-bäş hünji kirpigime düzüldi, üzülmäkä siňip gitdi öýmäne.